hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla emadyambyini ya siku ra namuntlha hi na mhayivava um eh, kwala ka g one sori makamu channel hi mhayivava xeweta vanhu lava nga ku ku voneni ahee ndza mi amukela ka chanel ya g1 soli makama um xa ku sungula ni kombela mi layika video leyi hambi u nga subscribe a swi na mhaka mara just like it hi fambisa sweswo hinkwavo okay se na ku subscriber subscriber eh ve nge hi kombeleli leswa ti-subscribers a hi va hina hi van'wani va lava hi lwaku na vona um e mahi vava um hi lava ku sungula ka ku mavito ma wena hi wena mani we ri kwihi papa rhulani mina um hi mi mhayi vava leri vanhu va ni tivaku hi rona mara vito ra mina ra straight hi mi given um kaya ni ta ku ni tshama bush mara hi ku tswariwa ni tswaleriwe senior se ni ta laha tiko xa ha etlele hmm. that's why na genge leyi u kha wona pasi no yi languta ku phunta ku hi te tiko xa ha etlele hmm. so pasi ri kona so hi ku kumeka munhu wa le bush laha yo ta hi vusiwana la gauteng oh okay um ni lava ku interview ya hina hmm. yi lehi 20 minutes 10 minutes hi ta break in 10 minutes hi kota ku hetisa so ni ku nyika nkarhi u swi tiva ku u fanele u vulavula nkarhi wa ku wa ku fika kwihi mara loko yi tsandzeka ku heta hi ta endla yin'wana episode ha ti fuma la Okay, Eh, okay. hi le kaya hi nga twi i- i chuwa okay mi ra hi le ka radio musi Eh, Okay. a yi le ka radio i ncini mpfo xi nga ku susa le loko i twa vatswari xi ku tisa la south africa um a ni ri ntsongo ngopfu so va te va lo ni tlakula mm. so mara na ku tshemba ku va ti savisiwana because na vanhu lava sukaka mazimbabwe nigeria va ta lava va ta laha madyelo ya rihlaza mm. so loko hi ze va hi suka leyi tata laha and va ze va nga tlhelanga swi ri va vone ku hambana mm. mavo so mina loko a ku na xilo lexi ni xi tivaka ni karhi ni pfula matihlo so i swa laha ni loko no ni tshama ni jola swi ri ni sungula kwala south africa oh, a ku na xilo lexi ni xi tivaka xa le mzambiki i kule ri munhu wa njhani
munhu wa njhani Mm, mahanyelo mahanyelo a ni ri a- a good boy mara ni nyanyuka ku nyanyuka swa njhani um leswaku xikolweni a a ni tlharihini ma va mara a ni ri munhu un'wana wa wa very disturbing like a ni nga la swi koti loko yo va yi tshame etlilasini so a mi ta ni kuma ku first minute ni tshame la loko ti a ri ku dyondziseni momentum is the product of ah next time se ni tshame ka the other corner so a ni nga ri munhu wa order a no kota ku nkarhi lowu a ni dyondzisiwe ku prioritize xikolo so mara ka swilo hinkwaswo a ni swi endla a ni ri a ni swi kota ku prioritize like ni kule ni karhi ni ya kerekeni a ni swaku okay hi sunday ni ya kerekeni ma vo Eh, and a ni nga joli na no jola nkarhi wa ko a ni ri munhu wa kahle proper ku sungule rini ku dya
Ana ha swi tiva ni nga ku recording eh. mara i think maybe vo 2015 so laha ni nga hlangana swilo 2015 kambe ri ri khalenyana masiku almost a swi endlisikwini
a ni la ku twa swilo leswi ni swi lorhaka ku ri ku humelela yini i ni swilo leswi ni hlanganaka na swona ma vona as n'wana wa jaha na leswi va swi tivaka ti-word dreams a swi va swi ni hlanganisa ni loko ni la ku twa kahle kahle loko no kuma munhu ku ta endleka yini ya Eh. se ivo n'wi sungula kwi munhu ni n'wi sungune a a khujwana tsanini Mm. na sweswi i le vukatini and i tekiwe ka ngoveni mhani leyi mara ha ri vanghani ngopfu yana i ku susi vusiwaneni
i lo ni nyika experience leyi a ni lava ku yi twa ku ri ku humelela yini Yeah. mavo Yeah. Eh, se mbala ni fe ni va ni va confused ni tlhe ni ah va ndzi Nixaku tshamela ndzi ri i- nexe eh, nixaku i yingiseli ku peka ku a ku na makhumbi okay a hi tshiki sweswo Eh, and then loko loko u ta kula a hi a hi vulavuli hi background ku na vanhu lava va ku eh, va kule va ri swisiwana ne ku fana na mina mara ku ri ku hi sunday a ku pfa ku dyiwa rhayisi wavo mara swilo swi nga ri ku fambeni ku na lava va ku a ku dyiwi total ku na lava va ku ka vo a ku xoti nchumu u wela kwihi ka ka swiyimo leswi Mm,
from vutomi bya mina ndzi pick up loko ni ri ka kokwani um ka kokwani wa ku tswala mhani so mhani va vhakela kokwani mhani a vona ivi ni rila ni la ku famba na mhaki loko a jika so loko a jika mhaki ivi ni famba ni ya tshama ka ba mm. ku nga ri tsanini mm. a ni suka bush ivi ku nga si hela mavhiki ma nga ma nga ri mangani ivi hahani va ta va ta ni kombela ku ni yarisa timbuti kwini le mi nga ni byela timhaka aphalawoaphalawoita ku yini na ya so um loko ni tshama Phalaborwa um swi ri ni ya xikolweni nampundzu loko ni vuya xikolweni ni pfula timbuti mm. so i vutomi lebyiya bya ku ni byi zonda ngopfu that's why hambi hi xaka ra mina ni ri vona ri risa timbuti ni kwata ngopfu loko mi fuya timbuti fuwela ni ku mi ta ti boha hi ntambu mi ya ti siya le mm. why because u vuya xikolweni vana van'wana va ku tlangeni ka bolo wa u tlangi bolo loko wo tlanga bolo ti ya ti ya dya swakudya swa vanhu mm. kuma ti ya dya ma yi tiva bili la ko nhlama dini mm, eh. e ni tsundzuka siku rin'wana timbuti mhani va iveke dini a a gumeni so kumbe a xikhichani leswi swa le handle mm. so i yiveke laha henhla ku ri tshwa hi dyambu so timbuti ta dj sweswi ti dye dini ya yena me a ni swi voni swa ku ti dye bili la yena ni ta ya hala ni karhi ni yimbelela risimu i le ku vulavula ni n'wuti mani mm. se ni ta ni karhi ni yimbelela risimu ra xinyora mi nga za mi tereka so mi nga za mi tereka so a dume nkoka ka va va ku heta performance leya le nkowankowa se loko ni fika laha eyi loko mhani la yi ncaca hi maribye Eh. ma vo se ni vutisa loko tsimana a nghena ka hahana hahana a nghena ku twa ku mana a nga rhonga swo boha yima na- na na- na n'wana buti Yeah. so vutomi bya mina byi ve swi swa ku taniya ivi hi 2007 ni ya ngomeni Mm. loko se ni ya ngomeni ni twa ku se i have arrived se a na ha swi twisisi leswaku ni ta endla yini ni ta vuya exikolweni ni ndlela ya timbutini ni vuya Timbutini. exikolweni ni ndlela ya timbuti vanghana ni nga va na vo va jola loko ku pelanyana va vhaya and minkarhi yin'wana va ni yimile ivi ni rila ni rilela ku ya ku ya ku ya ka ba se ni fonela time eh i 2008 mm. and year end ni fonela ni me se ni karhele ku tshama la mm. ku ve yo nkarhi lowu ni nga tshamanyana nawo i nkarhi a yi chayeliwa kwalaho ka hana yo a yi ri nganga mm. eh, by that time vana va love khale ivi
vana va tin'anga lava nga pona ku hisiwa hi 91 loko va hisa valovi swi hundzuka tindzhundzhu loko hi ya ku gideni ndzhundzhu ni vula mamiti nyoka ya le matini a ni mi pfuna ku hlavelela Yeah. kumbe nga joyi so eh, ba ivi va ku okay it's fine ni ta byela ha ni ta vo so a ni tiva number phone ya papa nkarhi lowa hi nhloko so a ni ye ka public phone fika ni chela one rand ni fona ni loko ni yo va ni lo biwa mm. loko va ni ba va swi tiva ka loko vo ni ba namuntlha swi ni ta heta three days ni nga ha jile mm. e so loko ni za ni biwini a ni tsuka ni ya ku fonini gungula so ba va ri na leswi hi na vuzambiki ngopfu a yi na mhaka hayi i jo hina ma nge ku va ka ku beni nchumu mm. loko no lahla timbuti na swona ni biwa a ni nga ha twisisi nchumu nkarhi yalowo so ni fonta ku mina a swi lava ku tshama na ni la ku vuya ivi yi pfumela ivi ni muka loko ni muka ivi ni ye ka two thousand nine the very same year hi may yi vaya mm. and then isala na step mother mm. Mm. yeah sweswo swiya mara um, she took care of us va endlela leswi swa midende ya swisiwana mm. kumbe yo vana vo pfumala vatswari so we had a lot of differences so meni munhu lowa ku ni nge ku hlevi mm. handle ka n'wina ni nge ku hlevi ni tata ni ta ku byela leswi ni nga na swona mbilwini leswi ni dyaku mm. so

u humese a kuma ku hi cala misava hi thirty lori se ni ku ni lava foni yin'wana a endla swin'wana swo three hundred rand so mara na mihlekete leyi ya kume ni hola mali ya yini ya mudende mara and nkarhi lowu va ku xavela n'wana wa vona wa nhonyani lweyi mina yena hi ringanaka hi malembe foni yin'wana ya samsung ya swibatina swa ku tala ya ku va na keyboard eh leyi ta ku sungula leyi va ni nga swi vito ra ya ku ri yini ivi hi va pfumela mm. so ni va pherisa hi mali ya ni ri na yona mina loko hi fika leyi hi fika foni liya hi nga yi kumi dorobeni mm. va ku hi nge yi koti ma vo and mind you me ni ri na foni liya a no yi lava hi mhaka ku no lava foni liya ni phikizana na n'wana wa voko va n'wi xavele n'wana luya va n'wi mm. xavele foni ivi vito ra ye ha mina um leri ni n'wi vitanaka hi rona so um loko hi fika leyi nga yi kumi ni cinca ni ku ni lava yin'wanyana yi ri thirty rand or fourty rand more mara yi ri less than fifty rand more ivi va ku no se ni kwata loko ni kwata ni kwata leri ra ku a na ha la ku twa nchumu mara ni nge swi voni swa ku ni kwatile fine ivi ni xava xipolipoli xin'wanyana swipolipoli swa ku fana na swipolipoli swa masiku lama swa Nokia famba hi xona loko ni vuya ni vha ni va ni kume ku yingisela M_L_F_M. okay ya ni nga si va na beef na mlfm ni yingisele mlfm ivi ni vuya ni karhi ni a ha ha hlamulani kwalano mara hi fanele ku fika chechi ka lexi ka khoma chekas hi famba it's around august mm. ivi two days down the line ni byela but buchat ni kumena vaya mani na ha swi lava ku tshama la mm. so but a nga ha swi lava ku tshama la because na xikolo a nga ha xi lavi mm. so mara va va nga ri na courage leyi ivi me ni suka ni ya kwini leyi mi nga ni byela timhaka kona mphalavoro ni fika ni va tata xitori ivi va ta va ta tenga bla bla bla bla bla ke fine hi swi lunghisa mara kuma ku swi teke two three months ni ri le mm. nkarhi wa xikolo that time ni le ka grade nine ivi loko ni jika ni ya ni ya kaya loko se hi lunghisa swilo leswiya mm. ni fika ni tsala ti-exam ni feyila grade nine mm. se ni swona swa ku vutomi byi ta cinca la then same thing ni byela bush ni kumbe na famba na ka kokwana mm. so ni tlhelela kwini a bush bakrage mm. laha a ni voni n'wa ku yi ta yi ta ku na lexi nga ta humelela i a ni nga voni like a ni solo yo tshama laha ta tshama hina leswaku nyiketana hi marito na leswaku hina loko hi ri vana va mufi hi byi so vana va sirha na sirha a hi swi kota ku loko yo va yi tshameni hi nga swi kota ku vulavula hi mhantsongo mm. e eh, swi normal leswiya mm. na va swi tiva ku hi va hleva va swi kona swa hi nga va hleva mm. and mara swilo leswiya swi vulavula swi endla hi mhaka ku vana vo pfumala vatswari va na mitsaka xa ku sungula xin'wana na xin'wana va lava ku xopaxopa hina a hi kuma va fana na okay mo ni nga swi vuli eyi tiko ri nga ni jikijela maribye ni kombe mi swi vula no a na ha lava ku vula ku sometimes na na van'wani va vatsoniwa va swi mm. endla leswiya swa ku mm. xin'wana na xin'wana i lava ku ta tirhisa vutsoniwa lebyiya ku ho hi mhaka kumbe ni mutsoniwa ya mm. so a ku ri culture ya hina at that point in time ku xin'wana na xin'wana ni lava ku xopaxopa mind you that time a va hola mudende lowuyani n'wana wa ku nga ri na n'wana na wun'we va na four ya vana na hina hi ri four i a swi fani i lova i lova a ke ni mijita i a hi ri na mibedo hi vanhu a ri ka yini mm. e hi vambirhi ka yini mm. n'wana wa vona wun'we a nga ri na mibedo va za ku va tlele mibedweni swi ra va tlela ka mibedo liya hina hi ngo hi yi tirhisini mm. loko n'hweti yi hela loko va hola a va hi nyika swimalana sweswi a va hi nyika swona leswi a swi ri affordable at that point in time remember that time a wu xava na na kota na half ya xinkwa yi vuma two three rand remember so mara sweswi u swi vona sweswi u nga kula ku dam that was very unnecessary so ni ye ni ya Bush loko se ni ya Bush ni dyondze ku buku ya hlayiwa ni sungula ku ti nyiketela ka swa xikolo le a hi tshama na a ku tshama ku ri mehe sesi ni kote ku recruit vanhu lava hinkwavo hi ya tshama swin'we a ku ri mehe sesi buti so sesi hi ya sweka sesi a nga hi . one year or two because already a ri na n'wana a nga ha yi xikolweni so loko hi vuya a hi kuma ya swekini mara a hi pfa hi bokisana na sesi loko yi kuma a nga swekanga
hemfo i vulavuli ngopfu ne um ku ri ku i hindi yi vulavula swin'wana swi ni vava swinene se i vulavula swo tala ndzhaka swo ndza no hola ya wa volaka timbuti ne Eh. um i think i swin'wana swa swa swi leswi Eish, ene swi borha hi ku nxoko ka ti-village letiya ta ta le makumu na swilo ne ngopfungopfu ti-village leti nga kusuhani na le na le ti ka ka ka ka ti-border like vo vo matiyani vo makuleke vo mtititi na tin'wani leti wo ti tivaku ne nxoko swa ha ri kona swi leswa hala ku vo kheyi ko vo khashani swa ku eh, n'wana a fosteriwa ku risa timbuti eh, eh, eh, eish, eh, eh, ni risini timbuti ka ni tiva ku swi borha ku fika kwihi ku loko i vuya xikolweni ne i nga nxoko hi bolo a ni ta ni ri kule ngopfu kambe loko a nga ri mhaka ya ku ni murisi wa timbuti wa Eish, tivi yeah. eh so ni hleketa ku i swi swin'wana swa leswi va- vatswari va fanele va swi languta ku n'wana i gcina a nga ha endli migingiriko ya yena ya vun'wana Mm. hi mhaka swilo leswi wo nge makete ka muloko hi vuya hi ya mahlweni kwala ka channel leyi nga number one misava hinkwayo inkomu

ve ri ngoma a yi tichayi hi vutlevulawuri bya tiphati na muxado mnp cakes and seasons yi ku khomele makhekhe ya mihlovohlovo hi tisayizi to hambana hi tlhela hi kota ni ku bakela khekhe ya milorho ya wena pfula ndleve ni ku byela hi ku khomele ti-cup cakes cakes biscuits muffins buns scones na all types of dishes wa rhumela email eka email address ya makondonsovo p at gmail com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 060 398 0501 kumbe 079 155 9913 a swi bihangi no vhakela facebook page ya hina makondonsovo polite

hi vuyisa sweswo emavhengeleni ka channel leyi nga number one misava hinkwayo ti kona ti-channel andha ka hina a hi swi tivi ku ti fika kwihi mhaka ku tin'wana ti pfalini tin'wana a ti vonaki so a hi sure ku va nga va va kha va fika kwihi um hi mahi vava hi hlamuseli switori swo swo tala ngopfu ne mm. ni lava ku swi tshika swi swi leha loko u vona ni nga ku ngheneleli ngheneleli ne mm. swa borha sometimes leswa swa ku mu interviewi mm. a vutisa munhu xivutiso ne a hlamula ku fana na wena munhu un'wana a ri ku motivatekeni ivi lowo vutisa a nghenelela that's why yeah.
experience ya swona yeah that's why ni ku tshika u u flow wona swi tiva ku swa motivator mm. ka ka un'wanyana loyi a swi twaku ku oh situation ya mina yi yelana na diamonds wa tiya nyana ku o a ka sa swi humelela mina ntsena vo so kusuka kwalano ke I- so ni ni ni le bushu ni ni dyondza manyangani xikolo eh that's why as much as i said ku a ni ri munhu wo phunghela wa clumsy eh ni vulavula ngopfu mara a ni ri n'wana to a certain extent ya ku loko u ri n'wana van'wana va swi kota ku pfuna i remember there is a lady va ri i pv i principal sweswi i think opinion ya mina hambi wo kwata i think she's a greatest mother than being a teacher mm. uh, for mina i saw a mother inkulise mhani loyi a ni nyika na swilo swithoeponda ku na mina titwa u zo swi vona swa u tovile ku mbala maharahara sometimes va ku nyika buruku ra relay hi 2000 wo va 2012 13 u twa nga ku humeleri ni tsundzuka at some point ni fike ni feyila xilungu na mi ni tshama ni nyikiwa xikipa xin'wana xa fila eyi hala ni ni va nghenini la va Hambi twana ku fikile.
Eh, so a ri munhu loyi a ri like swilo leswi a swi na nkoka ngopfu ku munhu i fanele a va comfortable so swi booster na confidence ya mina swin'wana ni feli english ni kuma forty something a ku ri test yin'wana va ta ni ana a fika yima hi fast ra ni rhuka mm. only later i realize oh she thought i'm very smart kasi me xilungu a ni xi tivi to ta mm. yabo so mara swi ni motivate ku i need to pass this thing i need this english thing mm. ku suka kwalani i ni dyondze matric um very focused in my books a ni chusa hi xilungu ntsene all my life because loko ni ri ka matric um matric went well leswi swin'wana swa difficulties ku u vuya exikolweni u nga dyanga swi ka hina vanhu lava hi nga kula minkarhi liya swi swi it's like a casual thing it's a casuality ya ku va u ri n'wana wa xikolo u huma mutini lowu mi nga hlupheka se a ku nga ri mina ni ri one a ku ri hinkwenu a hi fambisa sweswiya so i ni kuma ti-results ta me ta matric nchuhe yini nchuhe xilungu loko xilungu yin'wana ni nga pasanga ni nge yi kwini avasity ma vo loko ni kuma message va ku kume for the distinctions oh okay you should, you should, i must behave like ni fanele ni tsaka so mara a ni na ni tsako because why ni chava xilungu and xa vula ku bachela mara bachela yi nga ri na xilungu yini se a ni mbale xikhindi xin'wana xa ku fika la xikhindi leswi ya ku tlanga bolo leswi a ni tsumi swi ta na yena hala kan'we na xikhindi e o ni swi twaka duku ro tshuka xikhindi mpela so ni suka ni ya toilet mm. toilet vula khwatini um ni fika ni tlintlamu mm. ni khome yini foni ya mina mm. ivi ni kuma meseji wa le vets hmm. swa ku tsemeke njhani ni mbale njhani makama ni swi tivi and instead ya ku ni fanele ni suka laha ni ya kwini ni ya kaya ni ya hlamba se ni ta landza xitifiketi a ni handlangi swona hmm. kwalaha ni ri koni yo va ni tsema swilo hinkwaswo ivi ni tsutsuma ni ya manyangani ni landza xitifiketi eh, eh, ribyi tirhisini makama
leswi nga humelela laha Mm. a ku nga ri na khamera swo tiva hi muvumbi ntsena ku ya karhi a swi vonile mm. mi n'wini ha e ta hema
okay ya a nge hi vulavuli loyi se hi kumi xa yena xa ku n'wi vulavula hi xona and then eh, and then loko ni fika laha ni kuma ku oh okay va tele vanhu and stuff like that xa ku tsakisa hi xona ku ri ku a ku ri mina na miza n'wana wa ku mbongeni and n'wana mani n'wana p v mm. loyi a ni pfuna swin'wana swilo swa ni pfuna hi swa a ni teka swimbalo swa ya ni nyika mm. swa mbongeni a ku ri mina ye hi nga kuma distinction ta accounting and a hi ri vo sungula laha xikolweni ku tikuma entirely historically so mm. so that was very satisfying oh okay a swi fana fana mina loko na ha dyondza enhlalukweni ku nga va mi student xo sungula ku endla metse ya high grade ahlalukweni ahlalukweni ya ma ku rhandza ahlalukweni a ndzi tshama ni nghena yo mina mona ya mara ni swi voni ku a hi feyerisiwa yini minkarhi liya ya hina a ku ri hava tibodo leta to tsala ku hlalukweni laha gatini se sweswi a ni ta pasa ngopfu continue so um kuma dialing leyi hi fanele hi ya hi ya register mind you a ni swi tivi ku ni fanele ni register-a kwini munhu loyi a nga ni apulayela i n'wana p v i mbongheni and loko u heta ku apulayela u fanele u hakela a hundred rand a vets a ni hakelangi mina mara acceptance letter ni yi kumile right so a ni na mhaka na swona swilo leswiya hi ku laha hi dyondzisiwa ku yini focus on your books once you get this thing right everything will come after you you think you're the only smart one in this country Eh, so you need to get your your things right so u fanele u apply u endla mihlolo leyi hinkwayo hambi u va u pase njhani loko u nga na xipisi va nga ku teka um a teflop kumbe a univer mara tiyunivhesiti leti nga na a very strong system loko u nga tivi nga na ti-connections u nge ngheni njhenjhenje and wo va wa ha concentrate-ka mo ni hlaya wo ni hlaya u hlayela yini u nga aplayanga so hi ku a ni aplaya vet se ni fanele ni ya register ivi ni swo swi endla ku ku man'wana dya ha ri ka grade eleven tiku loko ni pasa grade twelve ni la ku teka gap year
at least ina plan at least ina plan munhu yalweyo so i i va ni teka va famba na mina mm. midrand ah, u vona ku fana ka tshama kule ni twaku hayi i have arrived in heaven maka se ni swi leswi ta njhani and seswa i accountant vele swi leswi ta njhani remember i'm going to register there for accounting mm. and a ni fanele loko a ni lo endla engineering hmm. a ni ta va ni kume bazar mara mhaka english ya mi a yi ri sixty three i think minimum loko a ni lo kuma seventy a fanele va ni teke on the sport hmm. so that time a ni aplayanga hi nesifas a ni ti nchumu vese swi nga ri kona swa tileti applications and stuff like that so ni fika ni nghena da loko ni fika da ni kuma ku um eh, engineering a va ni tekangi and ni accepteni offer ya accounting as soon as it got sent to that thing vati press one mm. unyanyukini ngove ni ta ku yini vakiti nkosi ya mm. futufutufufu accept mm. have arrived hala tlhela eh. hala tlhela ni pfali na tinhompfu hi ku nuha loko i nga tsema swi
mihleketweni ya mina tele ku in'wana sirana sirana ya university wow ya xava nghena mm. loko ni fika le ni kuma ku okay there is no accommodation a ku na xilo lexi u nga ta xi endla ivi ni rejistara ivi ni vuya ivi ni vuya ni ta tshama se ni fanele ni pulana ndhawu ya ku tshama so smartly so a ni va byeli va mbongeni ku ri i'm still looking for place to stay ivi ni fonela buti yin'wana yi nga lova late loko ni fanele ni ya tshama a vets a joni mara na ndhawu ya ku tshama ivi ni fonela yin'wana ya bankulu va ri bankulu ma hava

a ku ri greyhond mm. greyhond yi fika ku deliver endhawini ya serious va ta va ta mi teka hi movha yi go mm. so then ni fanele ni ya chika park station ni fanele se ni vayela ni ya vayizela va ku u ya kwini mjita mm. you just have to u fanele u va tshemba hambi swi nga ha boyi at that point in time because swa fana a ku na laha u nga ta pfunaka ha kona yi ku okay loko u fika laha u ta ku na vanhu va nga ta ku hlanganisa va ta ku byela ku ya kwini bla bla bla a yi ni byi ku vanhu lava va ta laha mali so lucky enough loko ni heta ku pasa ni byele mhani ntsongo ni ku ni laha mali liya ya vusiwana mm. eh ku ni ya xikolweni so a ni suku ya humelela i think ande na 3000 rand now mm. ni fikini mm. ivi loko ni fikini eh a va yi hol vo tala i ntiyiso van'wana va ko yi vulavula na vona mm, a hi mahlweni
mo ni nga tinghenelele ngo na ku a mi interviewa hi mina so a fanele ni ku suggesteni sweswi so loko ni fika laha ivi va ni teka yi ku famba yi jika kwini kwini kwini kwini kwini ivi ni kuma mali liya mm. ni ni kuma vaiza lava va ni teka ivi va ku va lava fifty rand no ka na yona mm. va ku tisa thirty no ka na va ku tisa fifteen no ka na va ku wa penga laha a ni ala ku va nyika mali mm. se mara ni tlhe ni tela hi ku chava simultaneously no heyi bazi lava ta ndlela swin'wana phalo yalo vo ndlela swin'wana ta ku ni le kwini mm. this is my first time mm. mara vo a va aware leswi yena va byele va u ya kwini hayi ni ya kwini kunita yitisa bege ku khomela sweswi ni nga pfumela ni nga pfumela ku tekeriwa bege mina mm. ni nge pfumeli ivi va ni tekela bege va ni khomela hi vaya ku va ni chela thekisini ni n'wi nyika titirani loko se yi because i ri laha titirani a yi si fika leyi ya koho i laha titirani ya ha ri laha hi laha ku hi le wanderers hi ya kwi-m t n so i ri a ya bri na tithani hi le halfway mm. ni ta ku ni ya kwini ni ta vutisa xin'wana xo ku famba hala ni va ni ta ku tekela mali xi fika xi ni tekela mali naxo mm. and mizalwa i xoku ni na mali loko ni jika taxini ivi ni humesa mali yin'wana ni yi chele hala yin'wana ni yi chele hala yin'wana ni yi chele na yile andheni mm. a na ni twa ku yi tele ngopfu remember ni na xipachi phela ni ka na khadi nkarhi walowo ni na khadi ra buti by the way so ivi ni humesa leyi a ri laha ku ri swin'wana swo ma two thirty voko ra tithani ni nkarhi no va na lebyi ra mileni na ku khandziya nyana ta vona ku ta dya yini ivi a swi tsemeza luya ivi a famba fika ni khandziyisa khandziya so wethu purr loko fika dava ni tekelo ni fika ni nghena laha so i always imagine ku vanhu loko va ri joni va le ku hanyeni mm. loko ni fika laha ngimaka le mukhukhwini hi ti-tv heyi loko ni fika laha ni ngimaka swa ku hala ka tika ane mukhukhu wa one room mukhukhu wa one room yi khomi kwalano kama hi le ka jiwani solima ka muchannel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ta va hi ri na yena mihisa loyi ka episode two a nge se famba inkomu